Asa ataoko amin'ny posiposy zany dia tout ce qui est montage de cadrage. De ndraindraika magnano son kely, de ndraindraika magnano photo fa efa misy spécial- spécialiste an'zagny aminay akato. Tegna misy ambiance be aminay aty a. Zay mahay mifagnaraka na am tsara na am ratsy akey fogna equipe nay reo. Fier be, faly be zany zah mitratra am jareo. Inoako am orinasa posiposy ty dia hitondra avo be lazan posiposy zagny mba ho regnin zao tontolo zao hoe misy posiposy zagny agny Madagascar agny. Asa ataoko amin'ny posiposy. Za zany responsable administration ny posiposy zany hoe mikarakara resaka taratasy, mi-enregistre facture, mi-gerer banky sy ny raha jiabijiaby miray mikasika ny administration société. Ny rythme-ko, oh! Zay ny bureau-nay somary écarté-na ville nefa ny raha jiaby lavitra ville. Za zegny entre ny bureau, mandeha amin'ny banque, mandeha amin'ny contribution, ndraindraika magnano déclaration CNAPS sy OMSI, CNAPS sy OMSI. Dia raha rythme zegny ny azo lazaina hoe tegna agnatin'ny henjakenjana kokoa satria tsy vitan'ilay magnano administration fa ndraindraika koa multi-tâche. Mangalaka sariny indray ka mianatra vao nagnano cadrage ny takatokato aho dia magnampy an'iry zalahy magnano cadrage aho, mandeha malaka sary aho. Dia agnatin'ny hoe rythme zany ny asa tsy mip- ary agnatin'ilay tiako satria za olo tsy tia mipetraka dia rythme zany ilay asa dia amin'ilay fitiavako ananjy. Amin'ny akato azo lazaina hoe tsisy boss satria efatra mianadahy zay an, efatra mianadahy samy manana ny anjara asany. Précis dia azo lazaiko hoe samy magnano bosny amin'ny asan'andro marina hoe misy règlement agnatin'ny entreprise mifehy ny tsiraikraik fa amin'izay hoe samy manana anjara asany zay a, samby mi bosny asan'andro samby mi gérer asany jiaby. Ny vina? Ohh! Enjagna be vina ra société posiposy volagna. Ny vinako zagny a, ohatra hoe agnaty dimy taogno, hiroborobo zagny société posiposy zay. Zay zao a efatra mianadahy, fa agnatin'ny ohatra hoe afaka dimy taogna, efa dimampolo mianadahy zay miasa posiposy satria ho maro ny projet, ho maro ny asa atao, ho maro ny tournage atao, tsy ho araka intsony ny ady de tsy maintsy mi-recruter ho dimampolo zay agnatin'ny dimy taogna. Ary dimampolo mavitrika karaha ataonay efitra mianadahy. Asa ataoko amin'ny société pousse pousse, za zegny magnano image, magnano resaka photo a, maka sary ary tegna mahay e, tegna tiako zegny le maka sary portrain'olombelona, fa niditra tamin'ny pousse pousse za de iny nagnano maromaro raha ataoko polyvalent zany, magnano assistant image de magnano technicien son. Ny ora fiasana, normalement zay miasa adiny valo isan'andro fa noho ny le hoe ekipa, olona miha miara miaigna, mifagnaja de misy indraindray misy tombony, indraindray misy mimoatra kely, midepasy, misy fotoana izy latsaka kely, adiny valo izy koa adiny efatra maraina de adiny efatra hariva, zany hoe ny ekipa efa noteneniko takeo hoe olona. Ny mifanerasera amin'izay zany mitondra mpizoko mpizandry na dia tsy fantatra ary tany fiaviagna taloha tagny tsy tsy hay zovy ingahy ty izy ingahy ty ino raha hainy ingahy ty fa natambatra ny posiposy raika zay a de lasa karaha zoko mpizandry tsy karama zegny fa tegna izy e mpizoko mpizandry zay nifandraisanay ananjy a Fangatahana hevitra, fangalana, famavahana problème amin'ny andavanandro mihitsy, zay vao fotoana kely foana hoe tsy ifankahitanay nefa zay vao tsy ifankahita dia efa karaha banga be ny fiainana amin'ny amin'le fotoana tsy ifankahitanay iny, zay no tegna marina. Ameheziko ananjy zany hoe ao tsara ny fifaneraseranay an, fla- fiarahamonina zany mazava hoazy milamina e. Ny Posiposy dia orinasa mpamokatra sary mihetsika sy sary tsy mihetsika. Agnatin'izay sarimihetsika sy sary tsy mihetsika izay dia ny film documentaire magnano animation efa manomboka miditra amin'ny resaka animation kelikely, magnano fiction, magnano resaka publicité, spot publicitaire igny, dia mikirakira sary tsy mihetsika koa magnano dessin sur tablette graphique zay aho, magnano photographie zay ho ana événement na ho ana mariage na. Ho ana produit koa afaka anaovanay sary daholo zay raha kida azo kitikitihina sary zany e. Zay ny asan'ny posiposy. Posiposy satria misy ny mitarika dia misy manosika avy aty afara. Ny principe agnatin'ny posiposy zany dia tsotra be hoe mifampitarika mifanosika ho any amin'ny tsara dia agnatin'ny posiposy zay zany a ny mpiara-miasa dia mifanao amin'ny raha jiaby a, ary zay agnatin'ny posiposy koa dia managna an'ilay programme hoe coup de pouce, io coup de pouce io a dia projet raika, programme raika entinay manohagna an'ireo entrepreneurs, ireo start-up mitovy aminay, tohagnana zareo amin'ny resaka communication zany hoe amin'ny asanay a. Dia ho an'ireo izay start-up izany, izany hoe ireo orinasa tantanana tanora na olona efa zokinjokiny fa vao hanomboka, dia tahinay zareo miresadresaka mahakasika ny orinasany, ahafahan'ny hafa mahafantatra hoe ah! misy an'izany orinasa izany kay ka eto amintsika, dia rehefa fantan'ny hafa hoe misy an'iny orinasa iny an! Izany hoe fantan'ny client na fantan'ny partenaire izay mety afaka hiara-hiasa dia lasa mitombo ho azy ny fahaizan'ny olona an'ilay orinasan'ilay start-up dia mivelatra izy dia mivoatra miaraka amin'izay ny orinasany satria tsapanay izany fa ny communication dia Importante be ao agnatin'ny fampivoarana ny entreprise de zay ny antony nahatonga an'le hoe coup de pouce. Omegna coup de pouce izy, ampiagna izy mba hivoatra karaha ataonay mivoatra koa. Amizao mamokatra sary sy feo, ny tanjona manaraka de hanangana ny chaine de télévision éducative. Maro ny chaine de télé eto amintsika fa le resaka éducation matetika lasa tavela vafara de chaine de télé zany a resaka éducation fotsiny éducation à l'entreprenariat, éducation en politique, éducation civique, éducation ze resaka éducation zany e de ho voizintsika agnatin'io chaine de télé izay Hijoro aky eto Tamatave, ataontsika farafahatarany amin'ny deux mille vingt, zay ny tanjona magnaraka. Ny vina dia hoe Tamatave no karazana tanàgnany zany hoe mpamokatra sarimihetsika sy sary tsy mihetsika zany an, eto zany ny ataontsika karazana renivohitry ny famokarana sary. Zay ny vina de efa tsy ho tanteraka nefa zany raha tsy mifagnampy de zay fogna no mahatonga an'ireo coup de pouce, amiagna coup de pouce ireo namagna, amiagna formation ireo zay mila ary zay koa de mandigny formation sy information avy amin'ireo namagna izay mikirakira sary sy mihetsika sy tsy mihetsika mitovy aminay zao. Dia ny vina zany dia hoe mba eto Tamatave no capitale an'izany resaka audio visuel zany raha eto Madagascar sy eto amin'ny Océan Indien mankino moa raha ohatra ka hoe eto Afrika mihitsy zay zany ny vina za miteny hoe pousse zay miteny hoe pousse pousse pousse pousse